Echt mënschlech haut mam Martine Deprez. Gudde Moie Martine.
Moien Anouk.
Als Gesondheetsministerin, wat hues de léiwer, e Glas Schampes aus Frankräich oder léiwer Wäisswäi vun der Musel? Ech weess schonn, datt de mat der Gesondheetsministesch schwätz. Nee, éierlech elo, um Fong, ech hu jo schonn e gewëssen Alter. Vir sechs, siwe Joer ass mir bewosst ginn, datt wann ech e Glas Alkohol drénken, datt ech dono direkt e bësse Wallunge kréien an ech dat net méi gutt verdroen hunn, dat mer net méi geschmaacht huet. Et ass mer elo zu pass komm, als Gesondheetsminister ginn ech mam gudde Beispill vir an drénken eigentlech keen Alkohol. Dat ass gutt.
Wann s de de Choix häss tëschent Mathésproff fir Lycée oder léiwer Course ginn op enger Universitéit, wat häss de léiwer? Also definitiv Mathésproff am Lycée. Ech hunn dat jo laang Jore gemaach an ech géif dat och erëm direkt maachen, falls ech elo net dat Amt als Ministesch hätt. Dat heescht, feelt der esou ganz kleng e bëssen? Jo, dofir ginn ech och ëmmer déi Jonk sichen. An an der Pensioun hu mer jo och déi Jonk mat agebonn, Diskussioune mat de Jonken. Ech gesinn d'ACEL heiansdo, ech organiséiere mat hinnen zesummen hire Studentebal. Et ass ganz flott, mat hinnen awer am Gespréich ze sinn. Danz de nach mat hinnen? Jo.
Ah, dat, dat héieren ech gären. Ma jo, wann s de esou als Politikerin vill rees, wat hues de léiwer? Schéi Bierger, e bësse. Frësch Loft oder Mier, Sonn, Sand.
Wann ech a menger Funktioun ënnerwee sinn, dann ass eigentlech ganz egal wou ech sinn, well ech gesi kee Sand, keng Sonn, kee Mier. Ech gesi selten wou Versammlunge sinn. Eng Stënnchen. Jo, kënnt seele vir. Seele vir. Mee wann ech de Choix hunn an d'Vakanz ze goen, da ginn ech gären an d'Bierger an heiansdo och op bei d'Mier an dann d'Nordküst, do wou et net sou waarm ass. Zu den Haaptfroen, Wie war d'Martine als zéngjäregt klengt Meedchen? Vill ze vill brav. Opgewuess mat Brudder, Schwëster? Eng Schwëster, zwee Joer méi jonk. An mir waren am Éislek zu Harel. Do konnte mer dee ganzen Dag ëmmer um Bauerenhaff ënnerwee sinn, am Duerf lafen, laanscht d'Waasser an d'Hecke goen. An et konnt ee bei jiddwerengem doheem eragoen. Mëttes hu mer bei deem enge gees, owes bei deem anere Kaffi gedronk an iergendwann enker si mer heemgaangen. Tip top.
An d'Eltere waren heiansdo, wou bleiwen se déi zwee oder? No déi wussten, dat ass e Réseau an engem Duerf, do wusst ëmmer een vu deem anere Bescheed, wou se dann haut grad dru sinn. Haut si se bei eis, moar si se bei iech. Dat war ganz onkomplizéiert. Onkomplizéiert.
Wéi wars de an der Schoul? Natierlech och ze brav an et ass alles vum selwe gaangen. Ech si gären an d'Schoul gaangen. Ech hunn do nëmme gutt Erënnerungen. A wat ass dir extrem wichteg am Liewen? Authentesch sinn, sou sinn wéi ech sinn, ech ka mech net verstellen. An dann Éierlechkeet, Respekt an am Moment do sinn, net un deem grübelen wat gëschter war an net un dat denken wat moar kënnt, mee elo do sinn. Dat heescht, dat selwecht giffs de och roden, wann ech dech elo froen, wat giffs de engem jonke Mënsch, dee frësch am Liewe steet, wat giffs de deem roden? Genau.
Wann ech net haut dee sinn, deen ech sinn, da kann ech och net dee sinn, deen ech wëll sinn, moi. A si musse wësse wat se wëllen, erausfanne wee se sinn an am Moment mat deene Leit ronderëm zesummen d'Liewe genéissen.
Du schwätz mer aus dem Häerz hei, jo. Dofir hunn ech haut och fir dech extra do déi Häerzouge do, jo.
Hunn ech rout Oueréng.
Ah super, de Rescht verrot mer awer elo net. Nee, nee, de Rescht verroden mer net. Nach eppes, dat war et nämlech schonn, mee ech wëll awer eppes nach wëssen, an zwar, du hues nach net ganz laang e Mupp. Erziel mer just zwee, dräi Sätz vun dengem Mupp hei, si jo esou virwëtzeg, wann et ëm d'Muppe geet hei, jo. Majo, mir kruten am Dezember 2024 krute mir e klenge Welpe vu 4 Méint an deen heescht Paco. En ass ganz schwaarz, e flat-coated Retriever fir déi Leit déi wësse wat dat ass. An en ass esou häerzeg. An firwat hu mer dee Mupp kritt? Ma d'Kanner wollten ëmmer ee Mupp, mee mir sinn zu zwee schaffe gaangen, et ass schwiereg fir dann en Hond ze hunn. A lo ass mäi Mann a Pensioun gaangen a wéi ech Ministesch gesinn, Hu mer dunn decidéiert, dat wier vläicht de Moment fir e Mupp ze kréien, well dann huet hien eng Beschäftegung déi Zäit wou ech net do sinn, an de Weekend kënne mer zesumme mam Mupp ënnerwee sinn. Oh perfekt.
Merci Martine. Merci Anouk.
A bis de nächste Kéier, dat war et schonn. Ech verroden natierlech erëm net ween deen nächsten ass.